Enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi. Right Honourable Speaker, egi ni Sanga Baraata. Kuruga aha kuza aha gate ya National Park ni kilometres ibiri na 800 metres, 2.82 kilometres and 800 metres, so batuuraine na park. Enyamaishwa. za National Park nizibateganisa, niziboonera, nizishiisha ebihingwa byabo, zireeta engooha ziita amatungo gaabo, ziita nangwa n'abantu. Right Honourable Speaker, ku waakuba noijuka obu naareeta issue ya compensation okukaita on the floor of parliament kandi niiwe waabaire no chairinga, Aba nibo naabaire nindwanirira abo. Kwonka n'obu bareeba ebi baikiriize kukaita ahabw'ebyabo ebirikusiisikara, akasente aku barikubaha kakiri kakye kugyeragyeranisa n'ebirikuba bisiisikaire. Mbwenu ni kikuru omu twaza garuka kubajetinga, compensation money, nangwa omu bajeti omu hagiiremu nyingiho. Kwonka hati obu waayehikira ahari Honourable Speaker, sente za compensation za National Park zeyongyereho omuntu arekye kusisikarwa omusiri gwa million ibiri bakaija bakakuha emitwaro abiri noba wafa kabiri nka amakara. Kya compensation ekyo yes Kandi nanye nomanya ninduga aha park so mbwenu orurya aha mbwa nirwe rurya aha muhigi byona birubaho so ahh. Ningira ekikuru ekitukwetaaga kukora n'okureeba ngu ab'okuba abantu abo eki bakufa tokubarihiirira. Nga abo abantu eki bakufa n'enyamaishwa kureka kwija kubateganisa. Eeh, zirye ebyanzi z'omu mpaapa naitwe turye ebyaitu. So, ningira nituza, ninza kugambira aba UA nabo baije tureebe oku twabayamba.

omugyera gwa River Rwizi. Abantu aba batuura barikwetenga ngu ku haakubaho orutindo, waatinda aha okaaza aha Isingiro so from Tanzania ebintu byona bikaguma nibireetwa aha. Ningira waakihurira, orutindo rw'aha

Nooba waine ekintu kikubakwataho munonga, so Right Honourable Speaker, na nitukushaba otwongyerireho eiraka baatutindira nituba twatereera. Economy neeyeyongyera hati emotoka zoona niziguma niziraba aha zitaine kuraba mbarira kwetoroora n'ahantu haihi munonga munonga munonga. Honourable Kayanja eki waagambaho, Mbwenu Orwakabiri ninza kuhandiikira Minisita wa Works naije kunu, Orworukindo babanze baakora studies tureebe sente nizingana ki. Okay? Tureebe sente nizingana ki ahabw'okuba nti puraani yaitu nka Gavumenti nitwenda ngu economy yaitu tugiteezemu emirundi ikumi. mu myaka ikumi n'etaano erikuhika. So kuza kugiteezamu emirundi ikumi nooteekwa kuyamba abantu bakatambuza eby'obugaito bwabo. Kandi nooteekwa n'okureeba ngu okushuubura n'agandi amahanga kyayambuka. So yaaba ori orutindo rukuza kuyamba kukyendeeza aha muhanda, aha distance, n'obwire obw'okutambuza amaguzi gaitu na Tanzania,

Gavumenti ya respondinga batweka abantu batamu ebitimba bakora research bashanga eri enkurikizi namazima akakooko ako nikaita amatungo gabantu babonabona na productivity eshuuma ezukukamwa amate gabura ezenyama zibura kugomoka so kababonaboneise kwonka ekyo nandi nkikugambira Kandi hati bwaba arashuka mukama wa aroho we kutakwanga ekishuba. Ekyeekye ky'endwara nakyo ninza kugambira minisita wa agriculture bagaruke baije babongyeremu ebimukwetaaga ebyo ebitimba tureebe oku twatwaza. Ekintu ky'amaizi bakigamba nashemererwa. Nahurira mwagira amaizi yes mbwenu nan'amaizi kangye mbatwerereho ariko amaizi nahurira babara ngu.

nibariisa ente ziri aha ruguru aha, nibahinga, reeba ebirikurugamu, nibahinga n'ebijuma, emiyembe egi orikureeba egi hagira owaagikiriza agira ati, twine omuhingi aha orikuhinga ebijuma, tikubihinga kyonka, agaruka akora value addition, Mario Adison aihamu na Wines ebi egi ni porodakiti ya Rwabaraata. Omwami ogwo, Mwami George Rumaari Kasho Kyeyemerera kandi Chairperson w'omuruka ogwo ni ni Mini Industrialist. Naahinga ebijuma, enanansi, emiyembe n'ebindi byona agari akabinyuuka abikoramu wayini agiine omu ka ye aho. Mbwenu nawe.

Titwinemu sente z'okuyamba abantu nka abakunzi ba Fire Vision so omutwaro wa Hon ariwe omusenene omugambi ngu inye nagira ngu kiro ku twamuherezaho akasente tumuyambeho ahangutseho tomanya abandi bantu bakatandika kuhinga ebijuma aba aba nabibiihaho.